Ka koro puotho ni manya nyago cham kama. Ka koro ne sana asewuok wuok kama tin, aseduogo e kemta kama. Ema piny achiedho nduma, nduma madongo dongo dongo kama. Ne alode kaka dongo. Puoth ma wani kare nigi puodho manyasi. Budho pong'o kama serious mera. Ei, iduong' ni to kare chalni chalni en e iye ka nikech aneno ka kuyo go kwero go iye ka kwero go iye ka tarucho dhi nang'o? Ah, mera

Naneno kikepo mera. Ok akepo. Eh?
Nakalakala kod kwa wuoth lakini pod an kode gi budget. Asekete. Omiyo ka wuoth faile, en ka ka wuoth gini. Eh. Nikech gi wach wendo. Arun kona.
Adwa ni konya gi paro ba. Eh. Keche eh, nitie awuoth ng'ane onyisa ni bwana in ema ka biro iri. Eh. Apa ni nyalo anya konyora. Ere kaka inyalo ng'e ni nyathi ma nyako osetedo kamoro omar mse mwalo penjo penjo we madwaro ga penjo we in fact penjo we mawuotho ga ika ka manyo ilo penjo go Penjo gama manyo ma serious. Dak nyako kinwa ng'enu en katedo. Yaani idwa ng'eni nyako nosetedo, en ng'ama nosetedo kamoro kata kod dak kode. Eh. To nosega tedo kamoro. Ah, mano gima gima yom. Eh. Gima ibro ng'ego gima okuongo, ibro ng'ego kodumiro. Mano dhako no osedhi katedo. Ibro ng'e dhako ni kodung'iro mano nyiso ni osedhi katin kwana jasupi konya ba kodung'iro eh. asto imulo lwete ka gwa gwa gwa gwa gwa eh. mano dhakono eh, osedhi katin Dhakono mano osedhi kare nikech ka en ng'ama inyamiyo kata sufria to rudo kata kende konge kata sutu. Bwana Yesu konyo.
Iwinjo parono? Koro miyo pod nomedi mang'eny. Ah? Pod nomedi mang'eny pod in gi tich e odno. Pod in gi tich e odno. Koro mar ariyo kendo ng'e ni dhako ler. Ibiro ng'iyo toko gwande ka ineno ka pod timo chido chido chido. Mano dhako ler mar atari. Dhako no ler mar atari nikech kaka ing'iyeno Mano ler nikech mane dhako mosedhi tedo, dhako maduong' iro kaso chuodho chuodho timo dende. Wande to lwete be gwa gwa. Eh, lwete gwa gwa.
Nikech nitiere gik moko maseneno kuome. Yeah. Machicha ni ng'ani to chal mano osedhi tedo kamoro. Yes, mano nosedhi katedo. Ha? Mano e dhako mano osedhi katedo. Kaso ineno ka be Lwete gini gi, lwete tek. Kasto, mar ariyo, inene kosiko leny. Oleny, mano nyiso nosedhi katedo. Nikech ng'acha cha obiro kane gi experience mar tedo apoth marach. Bas. Ng'acha tedo apoth bwana. Mano nyiso niya, ose inene kaka oleny no, mano osedhi katedo. Mano leny tete. Ing'eno nego beni kata kikawi kata kidhi kamoro bwana. In ng'ama idhi puonj tich, onge gima ing'eyo. Yes. In idhi kacha cha to bende chuo inyalo konyorugo weche mag te. Kabisa, itedo ka. Onyisi ni ng'ol nyanya chiel.
Mm -hmm. Ol mo wi chupa achiel. Mhm. Piyo. Iholo. To ng'ato biro kong'o gimoro amora bwana ma en ok gik manyise. Man, ineno kuno s- gik ma apango ni kanyo tedo ng'en godo. Bwana gik aseneno kuome te. Seneno kume te. Te. Kasi neno kong'e tuyo tamba. Bwana- Mano dhako mosedhi ka tedo. To koro nineno.
Eh. Nyathi Jose dhi tedo. Ipime maler. Many na jesi adi? Ipime maler. Many na jesi adi? Ya, Adek.
Bana mari embe. Chieng' mokwongo dongo ni muri kode onge kama tiwinjo ka ni ni odung' iro. Iro iro ting'e na winjo but nok a sense gimoro. Kaso omuli ne tiwinjo kogwagwa. Ma noma.
Kasto Bana, kimule to poth poth. Nuduogo tero na apoth. Apoth donjo gi kuon bel marach bwana. Ih. Mawacho ni bwana ng'ano osetedo kamoro. Mano. Bwana ng'acha loso. Ei. Noloso na bwana design ma kineno in ba. Eh. Ing'e ni ng'ano osedhi tedo kamoro. Mero kar in ng'ama original.
In in koro kik iriem dhako no. Dhako no en ng'ama original. Dhako no ng'e tedo kaka ng'e tedo apoth no. In fact koro onya chielo ni mumi nang'o kaka mumi poth poth. An ga diero nyalo chielo mumi maka mumi chiek ka diere kendo. To mumi wa. To mumi chiek mana ka dhoge ng'amore kama ma nyanya gi kitungu te. Donje yie malal. Iza mangi bare ming'wenyo kuon kama mkichiemo cha. Iprado mangi nyanya gi kitungu. Makara yie kodi mera.
Kad in joma dwani Kaw dhako mosedhi katero. Mane kuki kikonyori. Ikaw dhako ma pod idhi puonjo cha. Macha ko idhi timo no no time wastage. An amiga live advice. Kaw dhako mosedhi katero. Mano ber ma in fact kaw dhako mane gi nyithindo ariyo. Ok wawuog gi mbese wa bwana ba mondo mi otim gima timo ni kare mondo gikaw jo mosedhi gi nyithindo. Mosedhi katero donge? Ha? Ayie kodi nikech kata an mm. alod nyumo nyako mosedhi katero nikech adwaro dhako machal kamano. Makoni kata babu kik winji, ang'e ni in e puodho ka.

Ang'wen to we oko. Koduogo kata omedi nyithindo adi kendo? Ang'wen. Aboro. Koro in fact kata kikilo wiyi ah. to ringo kucho to omedo nyithindo kata obedo gi nyithindo adi? Aboro. Mago maga te. Omedo makoro kiching cheki odok nulare. Eh. Idok nilare. Eh. Odhako chakari chwe ni bang.
Chwe mane chwe mane. Koro ng'e kama jadhi. In fact gima miyo chwo bedo keny. Mamono chwo kata we mon. En ga nyathi. Kata dhako mondo mi owei kabisa. Nyuom dhako mosedhi ka tedo. Mondo mi owei ok yot nikech idhi nyuome gi nyathi. Koro nyathini mondo mi owe ok yot ba. Kwani nyalo mi advice manyalo yawo wang'a mar. Kasto gimokuongo, gimara mara ng'wen. Eh? I make sure ni sami wuok kod dhako ni ok ukwayi ga pesa. Koro en gima timore.
Ok ukwayi dong ok ukwayi ga pesa. Ang' ibi wuondi godhiambo.
Yes.
Ni ma wadhi neno game iwinjo. Yeah. To kisebiro ni wadhi neno game. Mm -hmm. To wabudho mathin.
Mm -hmm. To iwuondi na nyise ni yawnwa dho. Ayawnwa dho.
To ikelo uwi machiegni kode kama. Ichalo ng'ama ng'we. Tipimo na nento ng'ano osedhi koso podi. An mano gima dhi timo direct. Mano gima dhi timo direct. In fact, in an advice manya miyo no. Mane gima nya timo the best in this Africa. Wangi ne gima bro timo.
In this Africa.
Wach no koro katelo ka timo. In koro tim kamano ne kechan pod arito jaduong ka. Hmm. Mondo mi agora oko. Ingeni le chamore gi le. Bwana lecha bwana ini konya bwana. Lego regile wuro mera.
Sawa sawa. Eh, kiki ketodi.
Ah bwana, lakini kaka nako nako ni ritmo bwana. Jaduong' odhi nang'o? Mamany jaduong' ni koro amba koro awo kone ke. Eh, Arun ma koro wuok ne. Piny koro tek kode ma koro duma dhako mose dhi kateto. Piny koro tek kode nang'o ni awuodo me. Wene. Wene to bro konyore. Dhako nyo madung' iro. Yes, mane kaka kare nyangi kaka ko timo timo gimedwaro. In fact, en gi qualifications.